Y nos ta back den otro edicion Pueblo ke sa, combersando cu e hoben parlamentario señor Wendel Mercelina. Señor Mercelina, shete luna despues ta bin eleccion. Kico a pasa na e momento ey? Bon, na momento cu shete luna despues a bolbe bin eleccion, pasobra acuerda e eleccion prome mes caba na Schuifel, pa manera cu ta tin un horcan, E resultado ta mester a ta hopi tait, kuater kuater kuater, dos dos uno uno uno uno. Na momento ku a mester a bini atrobe anto e bo ta mira ku si bo ta relevante ainda òf nò. Anto mi ta kòrda den mi eksperienshanan ku. A mi ta tende nada ki men mi no tabata sa of bo ta so a mi ta un hende ku a puntra si hopi mi a hasi hopi pregunta kon kiko ta bai para kon e partido ta sigui etsetera anto kisas bo ta ta muchu kritiko i mi ta hopi naif pasobra mi mi tabata ta hendenan ku tabata kiba den proseso di elekshon mi a detekta hendenan ta hasi kosnan ku mi ta bisa koke un por anto mi bo sa e hustisiero den bo ta bai. informa bisa pa bo por ban pa nos tecla coki si nos ta un team asi ki nan. Antes di bo ta mira kisas bo ta trapa riba interesnan cu no ta cuminiente na e momento ey pero bo ta siña anto al dun de leert men mi a mi ripara cu mi no ta sintiendo nada no ta ningún anstalte pa cu mi persona anto despues den prensa mi tabata compronde cu ta buscando un otro number dos. Pasobra ta bisa ku mester di un vote getter, un vote kanon ku ta bin trese sufisiente voto pa ta number dos di e partido. A mi a keda trankil, so mi ta kere trobe mi fe, mi a keda trankil. Pero di mes hendenan rondó di bo, hendenan ku ta a kere den bo, a mira tambe kiko a sosodé den e fase ku na momentu ku bo. kimen, e partido a ser bisa un kos ku na momentu sierto kos pasa, kimen, si e partido saka un asiento, si e un asiento bin te hoben ta drenta pasobra ami no mester di nada, anto na momentu ku un a sali tòg e señora den su rason bisando ku ta el a saka e votonan e ta bai, pero e no a kana ku mi, anto un kos el a bisa mi, si mi no ta lo bida nunka mi ta keda ke tambe sa frakshon. Leefland a bira frakshon un Kòrsou Hustu. Te na endenan ku ta tra kuné den frakshon, ta esei a bira e frakshon. Anto ami di kuné Eur e señor a mester a bai ku lèist Leefland elekshon, no ku partido un Kòrsou Hustu. Nos ta keda even gud, pasobra asina nos ta nèt. Ta un siman promé ku entrega di lista. Ami no sa ainda kiko ta e pasa ku Wendell. Anto m'a bin komprondé ku a no e ta bezig ta atendiendo ku so se ta bisa bo e kosnan si manera. E ta bezig ta atendiendo ku un un otro hende si por bin ku un vote kanon i si kome e tempu ei ta señor Cleopa, señor Conquet. Enden'é tabata ta piriwai den e senario. manera como e señor Max lo bid'e ta bay Balborda tambe ta hendenan cu nan nombernan tabata ta anto ami ey asinta anto hopi tur mi cosnan si no ta pensa cu a no bo mester bay con hende eindelijk si den politic nunca no cana bo so pero bo idealismo ta pone bo kere cu bo por atende esaki. Pero m'a siña e ora ei, mi a bai mi reunion, i den mi famia, por ehèmpel, niun hende no ta polítiko, di niun banda, ni di parti di mama, ni di parti di tata, kanta mi ta e polítiko promé den famia? M'a bai e reunion, anto mi kontesta tabata ta, si mi no ta bon pa number dos awor aki, a hasi mi binti nuebe. Si mi, pasobra promé mi tabata bon pa number dos pa gara voto. I kisas tin e na ta mira ku mi votonan no ta kontribuí na lider. Tin e pais aki nan ta vota pa lider. Aki no ta Aruba. Aki, aki no ta Sint Maarten. Hende ta vota pa lider, pero nan ta bisa abo, mi ta vota pa abo, pero nan ta vota pa e lider pasobra e ta number un. Pa ku, pa e kon, laga nos bisa e kolektividat di e partido. Kimen tin hopi hende ku ta haña e voto di mi tambe, pero na mi lider. Pasobra e ta lider di mi partido. Entonces mi ta yuda contribuí tambe na esey pero atrobe cos na e tur datos ta conta al fin y al cabo ta voto ta conta y e diferencia ta ta cu ami den historia ta e prome hoben bao di trinta aña cu a haya mas di cuatrociento voto dus e ta bisa un cos si paso nan ta bisa bo aver un politico den su prome bia haya mas cu cien voto e ta un politico.

Pero ento un cos peligroso so mi ta bay di acuerdo cu un cos cu no ta existi? Si, e ta peligroso y no peligroso den e sentido cu bo ta kere den un causa. Pues al fin y al cabo mi ta kere mi mensahe cu mi a bisa lo a redunda den un un cos cu lo a sosode. Y si un hende bay back, so esaki mi tambe lo scribie den un buki, mes cos cu bukinan cu ta worde scribi, pero un hende bay back Na elekshon dos mil dieseis, Guender tabata tei riba un trekker riba un traik, koriendo dilanti ta bi. Elekshon dos mil diesete Guender no tabata tei na entrega di lista. Pasobra mi no ta sa ki numero mi tin. Ma ya sa, ora nan ta papiando na televishon ku mi ta numero dos. Asina Ora nan tabata papiando na television mi ta maña sa kumida numero dos. E ora i mas sali fen mi kas bai cranshi anto nèt ora nan a bafa e trapi nan a kontra mi i nos a papia i den e riba e lista ei mi tabata tin e hende nan nobo si komo Reinier Leif Rock tur esei nan tabata tei pa yuda fortifiká hobennan etsetera. Great. Anto iri mi tabata e momento riba e dia ei mi tabata sa tambe ku Dios ta bai duna mi e prueba di mas fuerte si di bèrdat esaki ta mi yamada. Pasobra mi tabata sa ku e partido no ta bai saka. Mi kimin e ta komo un gevul pasobra e loke ku e partido a bende e no por a logra konkretis'é. i e poko poko tur kos bo ta bin haña sa ku e señor nan ta konta bo despues ora a wòkking nan ta bin spliká mi nò nunka e señor nan no tabata ke Angela ke pa wou bira parlamentario sino lo ta p'esei un kos ku mi no ta lubidá na momento ku un kos a pasa den e último gobernashon ku un hóben parlamentario a bai ku un asiento di un hende Señora Livland tabata un dje promé ku a duna un komentario riba e kos ei. Anto el a bisa, Da, dia ku ami a sali for di, des dia ku mi a disidí ku despues di puntra tres luna kiko ta bai sigui, kon ta bai sigui ku e partido, kiko ta bai pasa, pa nos sa ku mi tin futuro, i mi a hasi un enkuesta, el a skibi riba Facebook. Danki Dios un Corsou Husto no a saca asiento si no awe nos ta ta den un debacle den e pais aki. Paso e pensamento cu ami lo a bay cu e asiento pero uno ta tin un hende mas loyal cu a keda cu e causa te final. Ke mi a mas cumpli cu mi parti ma keda pero den e forma cu un hende por portreta un otro mi ta bisa nunca mi no lo tin un hende malo. E señora no ta acerca of no ta Mi sa ken ta papia bon di mi òf algu, pero mi nunka lo teme pasobra mi a siña asina hopi di dje. Pasobra si mi lo no a eksperensiá esaki, awe mi no ta e polítiko akí. Ta p'esei, dor di a eksperensiá señora Omaira Leefland i Conclaf, pasobra no señora Omaira Leefland so, dor di a eksperensiá nan, awe mi por ku Partido Nacional di Pueblo. Mi no mag lubidá un kos ei, mi no ta lubid'é i lo mi no lubid'é nunka, e persona.

Esaki ami no por yuda bo ni esaki mi por yuda bo. Es e ta e ta e ta hende ègt ègt ègt mi no por bisa algu otro dje señor ei p'esei ta el a yuda mi hopi. Despues di un Kòrsou hustu bo a keda tòg ku e deseo pa sigui ku polítika òf dado momento bo a bisa bo sa Wendel ta kla? No, mi mi mi semper mi semper mi a keda komo polítiko. Des mi nunka des Ora hende por ehèmpel bisa bo despues tambe riba e kaso di Fefik, pasobra mi tabata un di esnan ku a yuda e hóbennan te ku awor a wòrdu topa ku Timothy Woods, nos a papia, i mi tin kontakto ku mayoria di nan. Ke ta bai? Hende lo bisa bo ku ta maba usa Fefik komo un kos polítiko. Pasobra e hóbennan ei semper ta sa, Wendel ta un politico kiba ami ta un politico mi ta ami no ta bin bosan ta sigui loke ku bosan ta kere i sinti ku ta bon pa bosnan si bosan ta kere ku ami ta bai huza bosnan no bai mi tras pero ami lokual ku mi ke mira ta ku nos ta ban hasi pa bosnan por termina bosan aña eskolar i bosan por kaba nan ke diosnan tur a kaba. Esei ta un di e kosnan mas importante pa mi. E doló di mas grandi ta ku no tin fe afet. Pero semper m'a keda aktivo komo polítiku, mi tabata duna opinion riba senario i m'a hasi mas enkuesta, mi tabata keda monitoriá kiko e komunidat aki tabata ta buskando. Mi ta maginá ku tabata tin otro partidonan polítiko ku lo tabata ke bo presensia den nan organisashon. Dikon Partido Nashonal? Kon bo a yega na Partido Nashonal? Bon, ta mi a bai bèk gou na e historia, mi a bai kuminsá buska kiko a forma e pais aki. Kiko ta e kos ku a hasi ku Kòrsou awe ta kaminda Kòrsou ta? Dikon nos hendenan ta sinti aki? Dikon tin ora Anto e por kai duru, pero mi ta bisa men e ta, dikon nos tin mes honger? Dikon nos no ke mira otro triunfa tin un ora? Kiko a pone ku nos a kuminsá, kiman kiko ta e kos ku nos tin? Hende nan a yama nan afker di politik. Anto bo ta mira òf kiko ta pone ku nos ta malagradesí? Tambe ta un kos ku, kiman bo ta mira ku nos no ta konta nos bendishonnan. Caminda cu ta den e democracia Cortico nos tin aki ta hopi cos a pasa y hopi cos nos tin cu ta agradecido cu nos ta caminda nos ta awe. Pasobra nos por ta mucho mas peor. Pero nos tabata tin na hopi bia hendenan cu tabata ta prome cu nan tempo den algo. Anto Doctor Moises Romenzo da Costa Gomez ta uno. Y na momento cu mi a cuminsa profundisa y mira kico Doctor a haci y e forma cu Doctor, por ehempel, a crea un Nacional for di Underground, den un senario kolonial predominantly white, ke men hende blanku, un grupo, un un par hende so ta tuma desishon den komunidat. Anto kon e la sòru di break tru di e sistem? Anto yega na duna tur hende e balor di sinti nan mes Di ta antiñano yu di Kòrsou. E rèspèt ku mi voto tambe ta konta, ku mi ku mi tin derechi, ku mi por forma parti di formashon di mi pais, ku formashon di mi mes. Irma, m'a realisá ku si mi ta mira e senario bon, nashonal tin mester riba un yudansa. Asina no m'a mir'é. Dus, atrobe mi tabata den gespreknan ku diferente partido. Nashonal tabata uninan. I e yabi tabata ta na e forma, so semper esei ta esei ta e forma si, e forma ku mi ta wòrdu aserká. Si nan aserká mi bunita i desente i no pensa ku tur polítiko ta meskos, ku ta kos nan bin buska, so esei ta esei ta e kos. E nan ta kere tur hende ta bin buska kos. E e nan ta mira ku, a no, hende hende ta e sakrifisio ta bo tambe ta wòrdu ku bo ku bo ta sakrifiká. Paso. Bo ta kere den un kousa ku si mi yuda e generashon ku ta bini despues di mi, mi tambe lo ta beta bon despues. Pasobra si nan ta bon, e orit outomátikamente mi ta beta bon. E kos ei a pone atrobe, so einan mi ta mira ku semper mi liña keda meskos, ku mi mester por mira futuro. Anto esei a pone ku mi a akseptá. di drenta Partido Nacional. Pero mi tabata consciente cu mi no por drenta Nacional seis luna prome cu eleccion. Entonces esta p'e ser mi decision tabata ta un aña prome cu eleccion. Entonces un di juli binti binti mi a drenta Partido Nacional di Pueblo. Anto pasobra mi tabata sa cu Nacional ta un reflejo dje pais aki, anto si bo ke haci un cambio bo tin cu haci cuminsa di paden. Des poko poko bo tin ku shape den e sistema, pasobra e sistema ei a bou òp ku bo haña mayoria hende den e komunidat aki nan a bai studia bin bèk, tin di nan ku a bai studia anto ta nan mei ta bin wòrdu mei un komunidat aki, tin pasobra ta e partido ei a krea mayoria di nos profeshonalnan, duna nan tur oportunidat, mayoria di nos amtenarnan duna nan tur oportunidat Pero bo pondra nan awe kiko e partido ta nifiká pa nan sey pa nan lo bisa bo nada. Nunka Nacional a hasi nada pa nan. Pero si nan ta eerlijk. Malagradisí. Esei ta e e e fenómeno ku bo ta ya fervelu. Anto bo ke purba tres un kambio di esei pasobra bo sa ku tin hopi yu di Kòrsou ku no ta asina. Pero den e un di e problemanan di mas grandi di nos di nos mes ta. E hende ku sa mihó no ta hasi mihó. Ta preferá di keda ketu i laga pa esun ku kisas no sa mihó papia mas duru, grita mas duru. Wendel a bira un nashonalista? Ami ta un nashonalista. Ke men mi ta kere ku nan mester a bisa mi ku mi a bira nashonalista òf no? Pasobra nashonalista ta para pa nos tur. Entonces ku mi ta un hende ku ta kere di e pais aki, kere di e potenshal di nos hendenan, nos ta un nashonalista. Un nashonalista no mester wòrdu difiní pa koló. Paso bèrdè eigenlik ta para pa e simbol di ta universal na un un koló abundante, na un kos ku ta ku ta ku ku ku bo no mester difiní, pero semper ora bo mira bèrdè ta green light, ta ta ta ta lus bèrdè pa nos tur. Lus bèrdè no tin distinshon ken por pasa den òf nò. Dus, esei ta e nashonal ku ami ta ku ta duna tur hende chans. ku ta kere den e Nacional di Doktor, un nacional progresivo ku no ta stanka su mes den un arena i no ta ni kere ku un partido ta un sekta òf un partido ta un grupo religioso. Pasobra si ta ta un grupo religioso Doktor lo no a lanta Partido Nacional di Pueblo, pasobra el a sali for di eso. Curaçao se Rooms-Katolike Volkspartij pa motibu di e echo religioso ku tabata ta kontaminá e sistema polítiko. Anto e doktor a bai lanta Partido Nacional di Pueblo pa tur hende tin e chèns, e hudiunan tambe ta tin e chèns, etcétera pa nan por a traha riba desaroyo dje pais aki. Ya, anto ami ta, ami ta stima historia, kende ami ta. Mi ta mi ta biba y mi ta spera den tur mi accionnan cu mi ta haci pa e partido tambe, nan ta nan ta mira e refleho ey. Wen, papiando di religion, mi ta kere esaki ta net e parti pa nos ban drenta. Recientemente Wendel Mercelina den tur e trabounan cu bo tin como politico, parlamentario,

a drenta avion te ora ku bosan a yega. Bo sa e e eksperensha di World Youth Day ta un eksperensha ku pa ami ta remarkabel pasobra ta midi tres, pero tur bia ku mi a bai el a marka mi bida den un sentido. Anto mi promé bia tabata mi tata sirbidó di misa, ta nèt promé ku Pastor Morrison a bai biba Roma. Am pa e por a sigui studia anto ta ta ta un un foral pa ku hopi yòn ku mi ta ta ta ta un momentu masha emoshonal te ku nan a hasi despues propaganda di di tele kurason mi ta kòrda e tempu ei di e añanan ku tele kurason a hasi di di dos bia tabata nèt ora ku mi ta pasa un di un di un fase nan di mas difísil di mi bida ku mi. Mi ta mester kabando mi skol nemo aña ei, pero mi a bira malu. Mañana mi ta bai Colombia pa hasi operashonnan. Anto nan no tabata sa ki dia lo mi bini, lo mi por keda kla. Pues ta p'esei mi no, ku mi banda lens di bista mi no tin bista, ke mi a bin dies por shento. Anto, pero a salba dor di e proseso ku mi tabata ei nan. Anto mi no tabata sa ki dia lo mi por a sali for di Bogota pa mi por bai bèk. Ma kaba nèt binti i un di mei for di fibruari ku mi tabata na Colombia. Binti i un di mei ma regresá Kòrsou ku mi sa regla pa mi bai World Youth Day na Madrid. Na Madrid anto era ei mi a sali for di Kòrsou pa mi bai Madrid anto mi a keda di mes Hulanda pero. E eksperensia ei tabata ta e di dos. Anto esaki tabata nèt e di tres ku mi a kaba di kumpli trinta i sinku aña. Mi ta sinti ku den un fase di bida di un kresementu komo komo ser humano, den un trarea di un trabou ku ta eksigí masha hopi mes di bo, Anto bo tin ku buska e yudansa spiritual ei, e e proseso di peregrinashon, e e kontestanan ku kisas hende no por duna bo, pero gewoon e forsa humano ku ta ku ta manifestá den ku Dios ta manifestá den dje ku bo ku bo ke buska. Anto na Portugal nos a bai diferente siudat, pero Fátima tabata un di e e e kamindanan kaminda Bírgennan a aparesé for di djesnuebe djeshete. pero ku kuater mi ama bai den ke ku grupo o sin grupo pasobra ta un kos ku mi ta kere si kada un di nos den nos bida por haña e oportunidat pa eksperenshá bai un santuario e kos ei ta mi ta kere sigur Fatima ta un anto ri mi a komprende aun mas tambe e deboshon di e. e portugues ta na na misa di sufisanti. Ta un kos inkreibel. Korekto. Ta un kos inkreibel pero bo ta bo ta komprende e historia i e devoshon i dikon e ta asina bunita anto ku e e laga nos bisa e ekipo di obispado di Willemstad bo. Mi por a eksperensiá tambe di keda den kas di hende. Nos ta bai na mirias i bo ta bo ta semper den dianan di diósesis bo ta keda den kas di famia. Anto esei ta un eksperensia tambe ku si pasobra un hende ta habri un kas pa un hende ku no konosé. A bo tin ku konfia tambe ku bo ta den bon man. I no solamente esei ku bo ta ku bo por kompartí ku nan tur loke ku. Bo ta biba e momentunan, e dianan, nan ta nos ta ta, nan ta traha programa, ta nan ta disidí kon kos ta bai. Tur dia ta misa, so esei si ta standaard di e programa. Kon nan ta kompartí nan, nan a haña nos bisa nan tradishonnan, nan kustumbernan ku bo, kuminda. Anto e e e eksperenshanan ei ta. Bo por splica hende paso ya dicon hende lo hace coye cu no ta pa fe. Kiman cu paso nos ta comparti un kere den e mesun Dios, den e mesun Cristo, den su mensahe. Anto paso e ta facil pa bo papia di cristian, pa bo bisa mi ta cristian, mi ta kico, pero pa bo biba cristian ta un otro cos. Pasobra bia cuandu bia nos ta bisa cu nos ta cristian pero nos Un hende a ña den problema anochi, nos no ta abri nos porta pa lag'é kompartí e anochi ku nos, anto wak konta e yud'é e siguiente dia. Nos ta preferá bai nos pòt mòni saka un sèn, binti sinku elu dun'é, bis'é Dios kompañá bo. Pero Dios a kompañ'é tres'é na bo porta, dikon bo abri bo porta risibi'é? Des e challenge-nan ei ku bo ta wòrdu enkontrá ku bo mes. Pasobra e, e, ora un hende bisa bo ku nan ta bai Un un peregrinashon òf algu nò, ta e kue ta un ta un un lucha spiritual ku bo mes bo ta bai. Paso tur hende ta bezig tambe ku Dios, ta bezig ku orashon, ta bezig pero e ta nèt na momentu ku bo ta den kaminda di Dios nò bo ta haña e pruebanan di mas grandi. Des anto atrobe e bunita sigur ku ami ta gosa di e Papa aki. ku e ta un hende ku ta ku ta komprendé e forsa di hubentut pa transformá i trese kambio den un den un doktrina, den den den pa nos por ta mus muchu mas inklusivo i no. No distingui Dios pa hende. Laga cada quien biba nan Dios, pero nos sa cu nos ta uni den den den uno, den esey ta nos fortaleza. Pero dor di e por ehemplo e world youth day aki sinagoganan a abri, moskenan a abri pa tur hende por forma parti di dje, hendenan di otro religion tambe por a bini y celebra. vooral misanan e eventonan ku tabata tin. Anto ora bo mira e e fortalesa di por hasi esei ta solamente ku un iglesia universal bo pasa un kos asina ku ta manera religion katoliko pasobra ami ta keda kere si ku ta un por ta ami no a skohe pa ta meskos mi no a skohe pa ta yu di Kòrsou pasobra mi a nase aki mi no a skohe pa ta katoliko i mi sa kiko religion katoliko a nifika pa formashon di hende. pero mi lo keda católico tambe pa e hecho cu mi sa cu e ta duna e espacio y no huzga hende, pasobra tin católico cu ta huzga, si, pero iglesia mes dor di e structura, so hende ta bisa abo ay e ta, nunca iglesia católico no ta cambia, no, abo nos abo caminda den e iglesia, e iglesia tin structura pa tur hende, tin Un hen, si un hende ke ta un tiki mas estrikto den su religion, katoliko, e por bira neokatekumenado. Na Kòrsou tin gruponan grandi di neokatekumenado ku ta perform, laga nos bisa, nan bida pa medio di lokual ku nan ta sigui por e eskritura. Misa di tur djadumingu no ta distinguí si abo ta pagano òf no. Si bo ke drenta misa, bo ta drenta misa. Si bo ta djaki òf bo no ta djaki, bini i bo ta selebrá. Un Eukaristia ku unda ku bo bai riba e mundu aki i na kua idioma ke ta, bo ta komprendé presis kiko ta sosodiendo. Sí, esei ta bera. Mendel, e minutnan a yega. Nos a pasa rápido asina aki. Tabata realmente un plaser di por a kombersá ku bo. Mi ta kere ta bai tin un próksimo biá eh, cu nos lo bay sigui combersa cu so. Tin asina tanto topico cu lo ta interesante, eh, pa bo ta den e programa Pueblo que sa. Danki. Danki y semper na orde nos stay pa sirbi, keda tene mi skerpi. Sigur, sigur. Televidente, esaki taki nos a combersa cu señor Wendel Mercelini, nos por bisa bo, nos mes a experencia su crecemento, eh, pa loke ta politico y no kere cu semper cos tabata facil entre mi cune. Nos tambe a crusa cierto momento pero esey, a hasi el e grandi ku e ta, pero esei tambe a a yuda e sirbidor aki mira kosnan diferente tambe den polítika sigur ora e ta bini di parti di hóbennan ku ke trese un kambio den e komunidat aki. Danki di tabata huntu ku nos den otro edishon Pueblo ke sa. Pipo Viasmil tras di e kámaranan i bo sirbidor Rignald Maduro. Tur kos bon.